Chibai leh vek u le, tawn hriat hrang hrang. Ka bialnu thla pakhatna. Ka bialnu Rinpuii nen hian kum nga tha chu kan in ngaizawng ve ta reng mai. Khua chu thiang surin Zankhat Rinpuii te ina ka leng chu Rinpuii hmel erawh ka hmu lo. Insum ka pen lut chu Rinpuii nu room atanga lo chhuakin min hmu chiah tih chuan E mama chu i lo leng a ni maw? Hei Rinpuii hi vawiin a thingtuah phur lo haw atangin a nuamsam lo deuh a. a tih chuan phawk zet mai hian ka lo en he haw a. Chutah Rinpuii nu bawk chuan, Ngaihtuah awm lutuk chu a ni lo a nia a tih pawh chuan ka la tawng chhuak lo. Min thawng bawk em a tin a ni. In thing harhin Rinpuii chu khawnge a awm ka tih chuan, Rinpuii nu chuan, Room lam chu min kawh hmuh nghal a, kei pawh tho nghal vutin room lam chu ka pan. Room ka lut chiah chu ka thawm chu a lo hre tawh tih hriat tak hian min lo nuih var var a nih chu. Midang awm ve te pawh chu an chhuak sap sap a. Room a lo awm te hi Rinpuii chhungte vek an ni. An hming te leh kan khawhming hi ka thai lang lo mai ang, kan in hrethiam dawn nia. Rinpuii nen kan chanchin hi a chhungte hian an hriat vek tawh avangin min hrethiam khawp mai. Chutia Rinpuii bula ka thu chu sawi tur erawh ka hre mang lo. Zan dang chu ni se kan ri leh hluai tawh ngei ang le. A sama chul heuh heuh pah chuan a na viau em tiin ka lei nat tak zet. Rinpuii chuan na em em ka nei lo. Ka tha ve leh mai ang, a ti a. Za lo tak chuan ka lo nuih sup. Zan a lo rei teuh tawh avangin hmangaih biah thu te in hlan mawlh mawlhin a hmuiah chuan fawh sak zeuhin kan in mang tha ta a ni. A tuk a lo nih chuan hma taka thoin Rinpuite in lam chu ka pan leh nghal a, mahse ka thil hmuh avang chuan ka ding chat. Rinpui chu dam var hian rawng ball pah hian a lo zai ri ri ret ret a nih chu. Rinpui tia ko pah chuan inchhungah chuan ka pen lut nghal a, midang pawh an lo thu thap. Mak tih hmel tak hian min lo melh hlawm a, thu ta mai lo chuan Rinpuii chu ka en reng a, Rinpuii chu lo inherin, Mak min va tih hmel ve a tih chuan i dam tawh a mi ka tih that chuan mak tih hmel taka min en he hawiin, Nga ti nge, min hmuh ang hian ka tha tawh, ka dam tawh tiin min lo siai zeuh A chhungte chu enin ka awm dan chu naupang chhia tih tak hian min lo nuih tet tet a, ka in thlahrung hnuhnawh leh a, Nia, a dam lo satliah a nia. A dam leh a ni mai a, kei hi enge mawni ka lo ngaihtuah chu ni ti rilru chuan thutnaah chuan ka thuzawm ve mai. Thingpui min lo pek pah chuan kan titi luam a, kan titi tawp lamah chuan Rinpuii i lo tha chhuak tawh bawk a, lo lama ni thum vel riak turin ka kal dawn a ka tih chuan Awle, fanghma min lo hawn ang che a ti zui a, a nui hak hak. A ni taka lo thlawh a hun lai a nih bawk nen kan in lam pan chuan ka haw ta ka haw ta a, tlam ka thleng chu a la tlai em em hran lo bawk a, thu tlan daiin lo tlo tur chuan lo mawng lam chu ka pan ta a, tlai lamah chuan rawng chu bawlin sawte eiin Mu turin ka insiam, ka mu ta a ni. A tukah chuan ka hna ngai bawk chu thawk leh in rin aia ka thawh sawt avangin a tuk lamah chuan ka haw theih mai pawh ka ring tawh. Ka ban tlai deuh avangin chaw pawh ka ei tlai khawp mai. Chawi ka kham chhuat a, ka thu hahdam. Rinpui ka rilruah a lo lang veng veng mai. Naktuk ka haw theih hmel bawk nen, fanghma ka hawnsak tur chu ka iptepui atanga phawrin pawn lam ka va hawi chhuak chu. Vanvar hnuaia hmeichhia ni ngei mai ka thlam lam lo pan chu ka va hmu. Hlauh erawh ka hlau hran lo. Mahse, tun ang huna, tun ang hun zana hmeichhia leh nghal mahni chauha ka hmu chu, amah maia ka hmu chu mak ka tih chu a zual ngei mai. Chutia chet pawh che chang loa ka thli reng chu rawn hnaih ve zelin, Chuta a hmel kan hmu chu ka ding mar awt mai. Tlanchhuah pah chuan, Rinpuii, enge ni ta a va pawimawh awm ve tiin ka lo chhawn vat. Ani pawh chuan min lo melh pah a, nui ver verin, Ka ngai em che a ni, tih chauhin min chhang a. Ngaihṭhat lohna Chu nei nghalin ngaih ti tha lo zual turin a taksa ka hmuh theih chin kha a dang var bal mai si. Ngaihtuah nei ngawi renga ka ding chu i lawm vak na nge ka lo kal hi a tih ri chuan min ti harh zawk. Enge a sawi pawh ka hre mumal lo. Engmah sawi ta lo chuan lut phawt ang tiin thla mah chuan kan lut a. Ka lut ta a. Eng thu nge ni ta? tih pah a, ka hawi let chu. Ka ka chu sawi tur hre lo ang mai hian a chip hmak. Rinpui reng reng a lo awm tawh lo. Ka tlan chhuak. Rinpui tiin ka au lawm lawm a. Mahse chhangtu awm ta lo chu a reh thlawk thlawk mai a ni. Chutah ngaihṭha lo. Ngaihna hre lo leh beidawng ru taka tlam ka lut chu mak tih belh chhah turin chhuata fang hma ka dah ngei a ni tih ka hriat chu ka hmu ta reng reng lo mai. Chutia ngawi renga thil eng emaw ka ngaihtuah chu mama mama tia min sawitu avang chuan ka harh zauh. Hlauhthawn hlauthawng taka ka va en chu kan khaw tlangval pahnih niin enge ni ta ka tih chuan vawiin tlai dar ruk khan Rinpuii a boral a tih chuan thil dang engmah ka hre zui tawh lo. Ka tho chhuak leh chu kan inah chuan ka harh hlawl Min lo thut nghah tu te chu melh kual dan dan in ka nu ka hmu chiah chu Nu, khawnge rinpui ka tih chuan a sawi hreh tih a hmel ah ka hmu thei. Ka pa chuan Bawia, kan vui liam tawh a nih kha a tih chuan ka au chhuak that. Ka nu chuan min pawm chawt in zah tlak khawp in, ka tap ta tak tak a nih kha. Ka pa chuan, Bawia, i harh thei lo a, ni hnih i mu tawh asin. Vawiin hi a ni thum ni a ni tawh a tih chuan mak ka ti hle mai. Ka harh kawk mai a ni. Eng dang sawi ta lo chuan tlanmual lam pan chuan kal vang vangin tlanmual pawh tleng ta lo chuan kawng chan ve dawnah chuan ka tap ta hawm hawm mai a ni. Pahnihna, Ka thianpa bengtu kha thu nge ni ta ang? School kan bang chu ka thianpa chu kan inah lo lut kawiin, Thianpa, zaninah chak ai chhitil a a tih chuan, Aw chhitil a a ni mai alawm, mahse, Chhitna tur ka hre lo ka ti a, ka nu chuan thingpui min pek pah chuan, A thau lai a nia, ei a chak awm, kal tak teh u a tih avang chuan ka phur zual kher mai. Ka thianpa chuan, E, bawkte luiah khan kan chhit ang chu a tih chuan, E khai thianpa, Bawkte luiah chuan ka kal paih mai mai lo. Sawi sep sep a tam si. A hrang te an tih leh nghal kha ka tih chuan ka thianpa chu nui hak hak in, Ho mai mai, ta hrang ram hmuai tih vel ka hlau lo. Insualpui te hi ka nap a nia, an ni ai chuan kan kawmchhak nutlawi thinrim ka hlau zawk tiin ka nui hak hak a. Kei chuan, Thianpa, chutiang an sawi ngai lo, huai emaw huai lo pawh ni se, upa ten chauh loh tur an tih kha ka tih chuan, ka thianpa chuan mai mai, ka bin ziak mai ang a tih chuan ka lo ner nak. Ka thianpa chu tho vutin, Lo insiam rawh, i hlau a nih pawn min ring tawp dawn nia a ti lang lang a. Ken tur chu ka lo ngaihtuah ang, light tha tawk kha lo keng la a ni mai tih pah chuan a chhuak nghal. Kei pawh ka dawih hran lo, mahse helai lui hi chu ka ṭih tlat a ni. Ka thianpa a hlau chuang lo tih pah chuan ka nui suk. Ka thianpa nen chuan bawkte lui lam chu kan pan ta hnak hnak a. Unau hmel hei a ni tawh tih chuan kan chiah tan ta a. Chiah zauhin kan nghak rei lo a. Kalin chak ai chu kan chhit tan ta a. A hma kan chhit zo tep. Lengkir sang vak lo kan lawn tur kan ding ka hnung lam chu ri tlawr in ka hawi let chu ka thian pa chu a lo bawk khup tlawp mai a che tawh lo hrim hrim pan nghal in thian pa ka tih chuan a thaw suk suk a tlu anga a insawh a nih dawn hi ti in kan sir lung pher ah chuan mut tirin ka sawi pah reng a, rei tawk ka nghah hnu chuan lo harh in a tum bar mai. Thianpa i va insawhna awm ve ka tih chuan lungawi lo fahran hian ka lam lo hawi in, Ka tlu lo, ka insawh lo bawk, tunge ka tuk khum a, min beng kha a tih chuan ka phu zawk, ka hlau thar leh hnuhnaw Ka beng lo che, i hmaa ka kal kha, tiin kan in en he haw a. Kan thlang lam chu rawn ri thatin kan va phu nasa dun tak em. Tli chu lo thaw hukin ka hria. A thang huam leh nghal. Ka ngaih chu tha lo tak a ni tawh. Ka thianpa ka va melh chu a tuk khum a lo tuai vut vut mai. Thianpa, haw phawt mai ang. Kan chak ai man pawh a thahnem tawh a lawm ka tih chuan ka thianpa chu tho thar in. Hma chu hruai nghal in kan in zui haw ta a ni. Pathumna, hmeichhe saruak a in bual. A tuk bazar ni a nih avang in bazar a hral tur chu la in ka zai rat rat a. Tlai tawh takah chuan haw in ka thil hawn te chu siam fel mawlh mawlh in mut zai chu ka rel ta a ni. Kan khua atanga kan bazar hi kilometer riat lai a ni a, motor te chu awm ve bawk mah se a la tam hran lo. Thil zawrh tur ken hi chuan hma taka thlen hi a ngai thin a ni. Zing dar thum vel atang hi chuan chhuah a ngai thin tawh a, kan veng atang hian kawng hnai zawk ram kawng a awm a, ram kawng atanga kawngpui chhuak tur hian lui lian vak lo hi dai kai ngai bawkin kawngpui chhuah chiah atanga lam sawmhnih bawr velah chuan tuikhur hi awmin, Chu tui khur ngei mai chu a ni. He thil ka tawnna hmun chu zing dar thumah chuan thovin ram kawng chu ka zawh a, lui chu kanin kawngpui ka chhuah chuan a la thim suk mai. Thil erawh ka hmu vuai vuai thei tawh. Kawngpui ka chuang chhuak, ka tum ram pana ka kal chu kawngpui sir tui khurah chuan Thil che leh zeuh zeuh hi ka va hmu, ka hnaih zel. Chutah hlam hnih vel atang chuan hmeichhe sa ruaka lo inbual chu ka va hmu hlawl mai le. Ka hlau hran lo. Ehe, i va hma ve, tu nge i nih ka tih chuan A lo inher a hmel erawh a samin a khuh vek avangin ka hmu thei lo a, a lo inher chu a hnute chu ka hmu chiang kher mai. A hnuai lam erawh ka hmu ruai ruai. Hmeichhe pian nalh pangai chu a ni. Kei zawk chu ka laihnawhnawh leh a. i thawmhnaw ha teh, tia hnung lam ka hawi zeuh. Ka hawi let leh chuan tuikhur tih loh chu eng thil mah ka hmu ta lo. Ka tum ram panin hmanhmawh takin ka kal ta vang vang mai a ni.